Şonda men aş kesmekden birinji orna mynasyp boldum, sertifikatymam bar. Arkaýyn öýe baramda görkezip biljek. Şonda nomer adin aş kesýändim men şo wagty. Bismilla, ine, aşymyz taýýar. Ene. Kän näme bu çorba? Kän bolsa ýarsyny at. Eýýäm gitdi indi.
Aýmele gaçdy gowy. Buram bar-a, hä, akylyň ýan oklawy nirä goýduň goja? Oklawy indi şuň içinde goýan men. Astynda bar-a, hä.
Aşgar edeňizde oklaw bilen garylýanlar, bilýädiňizmi şony? Ýok. Bileňokdyň gerek.
Çynym bilen, hakyky aşy ýazaýsynlar, arkaýyn enem diýýärdi, aş edeňizde oklaw bilen garylýar aşy diýýärdi. Şeý diýýädi enem pahy. Men belki ýalňyş düşünip ýalňyş ede ýöne arkaýyn podpişiklerim ýazsynlar. Ine.
Aý agaç çemçe hem bolýa olam bolýa fark etmez. Oklaw bilen garylýa diýýädi enemjan. Näme gülýoň wajy şeý diýýätde enem. Aý gülüm.
Güldüňde wajy güldüňde.
Kamyr abyr alma elim sokup alýan diýýä. Menem diýdim, arkaýyn elim sokup alýar, öňem diýdim, el sokup alýardyk biz. Öz çagym ýapdym, elim bilen az. Hawa.
Ýok, ine, bärik gelýärler, akyl. Bärik gelip, türk kino köp görýäňiz, Masterchef görýäňiz. Ondan soň Ýene şoňa meňzeş zat görýärler dänim. Eldiwan çykýa. Eldiwan çykýa haw. Eldiwanyň nädip edilýäni, nä wulýeň häm watjy. Nädip edilýäni, nä wulýeň sen.
Şoňa aýtsaňa, şoňa aýtsaňa. Ondan elimizi ýuwýa elimiz arassa. Ýa, on näçe çemçerap aldyň? Aý, indi bir zat diýäýme dile diýdim-de. Indi birinjä diýerdiler-ä.

Soňuny özi kesdiň hä şonda nidirjek gel gyzym. Ine. Amma pardon sen kamera düşdüň. Aý melek bir biraz çekil gaty. Gaçaýda kameramyzdan. Onuň modemini aýtýaň bu deý. Masgara edýär. Näce?
Daway.
Men aşdar waçy. Näme üçin waçy?
Ýetim gelenok.

Şuny Aýmelege çyzdym, şu küýzejigi. Içindenem şeý diýip ýazdym, Anneňden saňa hediýe, benim Aýmelegim dünýäm diýip ýazdym. Ýalňyş hem ýazmadym-laý, muňa özi okap bilenok bol. Näme diýdiň? Annem bilen juwan. Häzir men sizi surata düşürip goýýan. Dogry ýazypdyryn, ýalňyş ýazypdyryn. Ýok, getir bäri otur ine. Ine, ine, tut-da wajy. Ine.

Soraşyň ideşiň aňrymyz gaty asylly ýerlerden. A ejemin gyzy.
Jallyjan ýaly ýigit seýrekdir diýärä. Ine, buny Melukga çyzdy. Munam men çyzdym. Haýsysy gowy bolupdyr? Bu gowy.
Kommentariýalarda ýazyň arkadan. Gajyň boldugy üçin desteklemäpler.
Çörek ursun seňki inoplanetdan.

Aldamaýan wajy ýörüň. Gaty oglan çalyşmadan belki de bu. Gel bajy, gel gel ýygna zatlaňy. Ýygna da wajy. Gel bajy, gel. Gel ýüzüňi düşüremzok, sen wapşe biziň kameramyza düşme. Hakykat. Şony aýtsana. Ýör ýöne marojna alyp gideýin. Indi seret. Onuň özi bilen deň bolmagy üçin. Hawa, ýör.
Pamujygym. Ýör oglum, senem alyp gideýin. Ýör. Olam gitmän.
Ýör oglum.
Bolun geýiniň onda. Ýok, ýygna zatlaňy, ýygna. Ebet arkadaşlar, biz doňdurmaýa geç galajak.

Ýatmakam size görkezeýin ýadymdan çykypdyr. Düýn Aýmelegiň eli düýnküsi. Serediň düýn nähili erbet gyzaryp durdy, bu günki seýýän solupdyr. Çal gyzym gara kremiňi. Waje. Nähili solupdyr eýýäm? Ene ene elimde. Çal gyzym. Ene.

Boldy. Indi ertir wapşe ýok bolýa. Diýjek bolýanymyz, allergiýa, şoňa meňzeş, aýagyňyzda grbok, oňa-muňa, yý, näme, başga şoňa meňzeş dökünti zat bolýar-a. Gaşynty-saşynty, hemme zada derman-a. Şulaý düýnki wideom bilen şu günkiň arasynda dünýä ýaly fark bar akylym. Bokurdagyňa-da çal, bokurdagyňam gowy.